ניינטע קאפיטל ליבער לעזער, מיר וועלן אייך נישט פירן קיין קארלסבאד זען וואס טוט דארט אונזער העלד מאריץ זילבערמאן. ער איז דאס ערשטע מאל אויף זיין לעבן ארויסגעפארן אויף דער וועלט. פון יעדע סטאנציע, פון יעדן וואקזאל זענען געגאנגען פון אים הייסע בריוון צו טײַבלען, אַז ער, אַז ער איז אַריבער די גרענעץ, האָט זיך פֿאַר אים געעפֿנט אַ נײַע װעלט. ער האָט זײ צוגעזאָגט אַלצדינג צו שרײַבן, און ער האָט זײַן װאָרט געהאַלטן. נאָר פּלוצעם איז זײַן קאָרעספּאָנדענציע איבערגעריסן געװאָרן. מיר דארפן נישט דערציילן וואס פאר א שמערצן דאס האט צוגעטיילט דער ארעמעל טייבעלע. איר קאפ האט גענוג איבערגעטראכט. פעלדמאן האט מורא געהאט צו רעדן דערפון מיט איר. ער האט געזען אז זי צאנקט ווי א ליכט. און אזוי זענען איבערגעגאנגען צוויי חדשים, וועלכע האבן זיך איר אויסגעוויזן ווי צוויי יאר, ביז דער פאסט-טרעגער האט איר איינמאל געברענגט א גרויסן בריוו. דער שטעמפל איז געווען פון קארלסבאד. זי האט באלד דערקענט זיין האנטשריפט אויף דעם קאנווערט צו די ענוועלאופ. די הענט האבן איר געציטערט, זי האט קוים אויפגעריסן דעם קאנווערט, פיר מאל האט זי אנגעהויבן צו ליינען, צו לעזן דעם בריוו, און האט נישט פארשטאנען קיין ווארט. אט דאס האט איר מוריץ געשריבן, טייערע טייבעלען, איך בין נישט ווערד אז דיינע הענט זאלן האלטן מיין בריוו און דיינע שיינע אויגן זאלן קוקן אויף מיין שריפט. וועלכע געט דיך איבער מיינע ווערטער, נישט מיט טינט אויף פאפיר, נאר מיט מיין בלוט אויף מיין אייגענער פעל, הויט. פארענטפערן זיך פאר דיך וואלט געווען די גרעסטע מערדעריי מיט די גרעסטע נידעריגקייט פון מיין זייט, נאר איך בעט דיך דאס לעצטע מאל אויסהערן דיין מרצן וואס איז ביי דיר אמאל געווען אזוי טייער ווייס, טייערע טייוועלע, אז מאריץ איז געפאלן, אז מאריץ איז יעצט דער אומגליקליכסטער אויף די גאנצע וועלט, וואס האט איר מיך געלאזט אליין אויף דעם וואסער? איך זאג דאס דיר און אונזער טייערע מיכאל'ן. וואס האט איר מיך מפקיר געווען? איך האב דען נישט געוואוסט אז שווימען אין דעם טיפן ים איז זייער א געפערליכע זאך פאר דעם מענטשן וואס איז נישט געוואונט וואס איז נישט געוואוינט צו די גרויסע כוואליעס? צום אנפאנג אז איך בין נאך ביי דעם ברעג געשווימען איז מיר זייער אנגענעם געווען צו קוקן ווי די בייזע ווינטן פליעסקען דעם ים, זיי האבן מיך געטראגן ווייטער און ווייטער, איך האב געפרואווט אמאל ארומקוקן זיך אויף דעם שטיק וועג וואס איך האב שוין אפגעשווימען, האב איך שוין נישט געקענט אפזוכן מיט די אויגן דאס וואס איך האב געוואלט, איר האט אויסגעוויזן ווי צוויי לעכטיגע פינטעלעך, ווי צוויי גלאנצנדיגע שטערן אויף דעם טונקלן ווייטן הימל, נאכדעם זענען די צוויי פינטעלעך אויך פארשווינדן געווארן. איך איך זוך יעצט ביי זיך אין קאפ און קען גארנישט זיך דערמאנען ווי און ווען איך בין געפאלן. איך געדענק נאר די מוטער'ס טרערן, די ערשטע באקאנטשאפט מיט די פאמיליע נאטקין מיט זייער טאכטער, און נאכדעם זייערע וויזיטן צו אונז אין מיינע וויזיטן צו זיי, אונזערע שפאצירגענג אין דעם שיינעם גארטן, אונזער פארן אויפן שיף קלארא'ס, אזוי רופט מען זייער טאכטער, בלאנדע האר, בלויע אויגן, הויכע געשטאלט און איר שטארקע שטימע. צו דעם צווייטן וויזיט ביי זיי האט מען מיך געבעטן שפילן פיאנא, איך האב געשפילט שובערט'ס א מעלאדיע און קלארא האט מיך אקאמפאנירט. די רעזאנאנס פון די זאל, דאס הייסט די ווידערקול, די עקאו, איז געווען גרויס און ברייט. און עס האָבן זיך אַ גאָס געטאָן אַזעלכע פֿאַרשיידענע ווייכע, קלינגענדיקע, וואַרעמע טענער, אַזאַ זעלטענע האַרמאָניע! איך האָב אויפֿגעהויבן אויף איר די אויגן, איז זי ווי אויסגעוואַקסן אויף אַ גאַנצן אַרשין, און זי האָט מיך אויסגעוויזן אַזוי שיין און ריין, ווי אַ מלאך. אין מיין הארץ האט זיך אנגעצינדן א פייער וואס האט אין מיר געברענט אז איך האב מורא געהאט צוצוגיין צו איר, אזא פרואוו האב איך געליטן אלע טעג, זי האט מיך געמוטשעט מיט איר קול און עס איז מיר ליב געווען צו מוטשען זיך אבי נאך און נאך הערן איר געזאנג, עס ווייזט אויס אז זי האט געוואוסט וואס מיט מיר טוט זיך, כאטש איך האב מיט איר דערפון נישט גערעדט. איינמאל איז זי געווען ביי אונז, מיין מוטער איז געווען אין גארטן און קלארא איז געזעסן מיט מיר. איך בין געווען שטארק פארזארגט און פארטראכט. זי האט מיך געפרעגט די אורזאך. איך האב איר נישט געוואלט ענטפערן, איז זי אויפגעשטאנען און אנגעהויבן זינגען א מעלאדיע בין איך ווי באטויבט געווארן, מיין פאנטאזיע האט מיך פארטראגן ווייט, איך האב זי גערעכנט העכער פון א מענטש, איך בין אנידערגעפאלן פאר איר, איך געדענק נישט ווען און ווי אזוי איך בין געשטאנען מיט קלארע אונטער די חופה, דער פרעדיגער האט א רעדע געהאלטן, זיינע ווערטער האבן מיר לאנג געקלינגען אין די אויערן, און עס האט זיך מיר אויסגעוויזן אז ער זאגט מיר, געדענק וואס דו טוסט! מיין מוטער האט געוויינט פאר פרייד, און קלארע האט מיך געפרעגט, וואס קלאפט ביי מיר דאס הארץ? טייבעלע, איך בין אומגליקליך! דיך האב איך אנגעווארן, פארלארן אויף אייביג! זיך האָב איך פֿאַרקױפֿט אַ פֿרעמדער, זי איז װײַט פֿון מיר, װי דער הימל פֿון דער ערד. מײַן ציל קען איך שױן יעצט נישט דערגרײכן. איך געהער הײַנט נישט צו זיך אַלײנס. איך בין אַ קנעכט. איך האָב שױן מײַן ראָלע אָפּגעשפּילט גאַנץ קאָמיש, דער גרויסער זינדיקער קען מיט חרטה און מיט גוטע ווערק ניי געבוירן ווערן, אבער נישט אזא ווארעם ווי איך, טייבעלע. מיכאל, פארגעסט אין מיר, איך בין נישט ווערד איר זאלט מיך געדענקען. זייט גליקליך ביידע צוזאמען.